Aikaria makĩenji Kandara kaũntĩ ya Murang'a matũrĩte makaĩte kumana na kĩrĩa maugaga nĩ ũragani ũtarĩ na kĩharĩro nĩ arangĩri a mũgũnda wa Del Monte amu ciana ciao nyingĩ ciũragĩirwo kũu na aingĩ mĩrĩ yao ĩgateo thĩinĩ wa damu cia mũgũnda ũcio. Joseph Ndung'u wa Mũngai

Agĩthiĩ akiuga athiĩ gwetha wĩra. No handũ ha gwetha wĩra mwanake ũcio acokire agĩũka aumĩte na kũrĩa aumĩte kũu mũgũnda ũcio wa Demonte. Twacokire kũmũruta thĩinĩ wa dam seven ĩrĩa ĩ hakuhĩ na mocarĩ ĩrĩa ĩrakirwo rĩu Montezuma. Jeremia Njaũ ũmwe wa arĩa mahonokete gĩkuũ atũtarĩirie we arĩ mĩhang'o-inĩ yake ya gũtua mahuti rĩrĩa tũnganire na mawoshimeni rĩrĩa oraga makĩrekereria ngui na rĩrĩa yamũnyitire yambĩrĩirie kũmũtamburanga na rĩrĩa makinyire harĩa arĩ makĩmwambĩrĩria mbara kiundutho magĩtũmĩra cuma thutha ũcio makĩmũte gĩthaka-inĩ Nĩ ithuĩ nĩ twatuagĩra mahuti kũrĩa kũrĩa Delmonte. Na rĩu twĩ ituĩro-inĩ rĩa mahuti rĩ, nĩ twathire arĩa twarĩ nao rĩ, o makĩhota kũra rĩrĩa ma watchman mau ma ma Delmonte mokire. Moka rĩ, niĩ rĩ, ngui rĩrĩa yarekirio rĩ, ĩgĩteng'erania na ithuĩ ĩkĩhota kũnyita. Yanyita rĩrĩa yanũndire, nao arĩa maarĩ na ngui iria mokire makĩambĩrĩria kũhũra, o ngĩrĩagwo nĩ ngui. Rĩu thutha wa kũhũra-rĩ, niĩ matiganire na niĩ rĩrĩa monire nĩ ndatorio biũ, makĩnjoya makĩhitha kũu matunda-inĩ. Rĩu rĩrĩa gwatukire-rĩ... makĩnjoya, makĩndwara, magĩthiĩ makĩnda na kũu nja wa mũgũnda. Rũgano no ta rũrũ rwa Isaac Wanywike ũrĩa watuirwo kĩonje nĩ arangĩri aya thutha wa gũcemania nao akiuma wĩra kũrĩa mamũtũngirie mbara no rĩrĩa monire ta akua makĩmũhitha mananathi-inĩ nduma yaingĩra magĩka oro ta mũtugo wao makĩmuoya na kũmũte gĩthaka-inĩ kĩrĩ kĩriga-inĩ na mũgũnda ũyũ. kuma hĩndĩ ĩyo mahũra rĩu niĩ tondũ ndahanĩte ndagĩkua rĩu ndiemenyire tondũ mangũthire thimbũ ya mũtwe ngĩgwa thĩ thutha wa kũgwa thĩ mona nĩ ta manjũraga nĩguo manjũrire makĩndorera magĩthiĩ makĩndenaga kũu rĩu mandenaga kũu nĩ ndacokire ngĩrara kuu mũtitũ-inĩ ũcio ũcio rĩu andũ aya nĩo manyonaga mũthenya ũyũ A- a- a- a- mburara ciakwa moka rĩu nĩo manjire makĩndora thibitarĩ rĩu kuma thibitarĩ na ndaikarire mũciĩ mĩaka ĩtano itekwĩhota ũndũ kana ũrũ kana ũrĩkũ Ĩ, ona kuma ũmũthĩ ndagĩka ĩno ndĩ haha ndihotaga gũthiĩ wega to kũgũrũ kũhanie ta kuonja nginya guoko gũkũ mu- mwena ũyũ wa guoko gũkũ to mangũthĩca mũtwe mwena ũyũ rĩu arĩa ndathiĩ thibitarĩ nĩ mangire kũrĩa mangĩthondeka tondũ mationire kũndũ ngũthĩcwo Rĩu aikari aya nĩ mahoete thirikari kũingĩrĩra na kũmateithĩrĩria o mũndũ aheo kĩhoto gĩake makiuga ciana ciao ciũragĩirwo mũgũnda ũyũ hatarĩ mahĩtia mekĩte kuona rĩrĩa mathiĩ igoti-inĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũrĩ wona kĩhoto gĩake. Rĩu nĩ ũrĩa ingĩhoya thirikari ya Kenya, mũndũ wa Andrew Muntu wĩna mathĩna maingĩ mũno ma anake anini tondũ nĩ maroragĩrwo kuo. Nĩ gũkinyaga hĩndĩ gũgakinya hĩndĩ nĩ magetha mananathi, magetha mananathi marĩa matigara andũ nĩ mathiaga kũrĩa, gũtirĩ mũndũ ũtathiaga kũrĩa mananathi macio. No hĩndĩ ĩrĩa manyita mũndũ mamũhũragĩra kũu. Ona angĩ mationekaga. Brother wĩho wĩtagwo James Kĩmani nĩ kũũrĩ irĩ. No ũrarĩ marĩ na mwanake ũngĩ, mwanake ũcio akĩhonoka, we nĩwe wokire kũrehe riboti mũciĩ. Kim nĩ aranyitirwo tondũ aiguire agĩkaya. Nĩguo ithuĩ twoire ikinya rĩa kwambĩrĩria kũhana ta tũretha mwana, magĩtwĩra ũhoro ũcio ũthire, nĩ mekũmenya ikinya rĩa megũkinya. Kuma hau nĩ tũthiĩte kũndũ kũingĩ mũno, nĩ thiĩte ta kwa human rights, ngathiĩ igoti-inĩ Thĩka, no tũtirĩ tuona anja, tondũ ona kĩimba tũtirĩ tuona, ona mwana tũtirĩ tuona. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno augĩte maabitha a borithi nĩ maratabania ũthuthuria wao wega na nĩ wega gweterera maumĩrĩra kũrĩ maabitha acio. Police about this case, about the body that was found 12 kilometers away from our plantation.

Kaĩ kĩhooto kĩonekaga atĩa na kũrĩ ũ mũthĩni? Hihi kũrĩ mũndũ ũmũiguaga? Matigwĩ coka gũtũragĩra ciana tondũ rĩrĩ ciana rĩ matigwĩ tũninĩra mũciĩ thiĩ nyone kaburi ĩyo ya mwana wakwa njigua ruo ona nĩ njitaga nginya maithori ngambia kũrĩra.
Riboti rĩkũ TV Wine niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi wa Icũgũ.